Rosa kan Deputy Mayor Pu Arthur Lura tin kan Executive Cooperator zawng tak tak te leh kan Cooperator zawng tak tak Local te tin Fawkam Ex corporator kan han tih te min rawn tel pui engemaw zat an awm a, tin kan local council hmun hrang hrang atanga lo kal te leh hnuaina kawnga lawmman dawng tura lo kal zawng zawng te, tin AMT member lo kal zawng zawng aizawl mihlun thah te OB te He member te insawm bik zawng zawng te tin kan hun ser ning hmansak tu Murphy le Hlawn do te tin Aizawl day hmang tura lo kal zawng zawng te a hmasain Aizawl day chibai ka buk che u a ni. Hei kan hriat tawh angin Aizawl day hi tumli kan hmanna A lo ni ve ta reng mai a, Pathian hruaina ropui tak kan dawng thin a, ANC ang pawhin lawmthu kan sawi tak meuh a ni tih kha kan sawi hmasa duh a, hei Aizawlte hi. A hre tawh te chuan kan hre bel viau mai thei a, amaherawh chu han sawi thar leh ila. Aizawl hi khawpui Aizawl khua anga a lo intin tanna hi Sangkhat Zariat Sawmkuaha khan Aizawl fort tih intin a ni a, chu chu official a Aizawl din tan nana huan a lo ni ta a. A hma lamah chuan Nalsavunga khua niin. Khatiang khan Aizawl hi lo awm tawh mah sela, official record ah Sangkhazeria sawmkua kha a din cham nia AMC-in a lo pawm tak avangin Sanghnih sawmhnih pathum atang khan February ni sawmhnih panga piangin Aizawl date hi hman turin Board of Corporators meeting chuan a lo rel ta a, tun tum hi a vawi lina a ni. Hei Aizawl nei kan hmanna chhan hi tam tak sawi tur a awm ang a, chutah chuan tul kan tihna chhan a awm a. Hei Aizawl khawpui hi mumal lo takin kum tam tak kum za chuang ti mai ang, khawpui sawrkar nei lem lovin kan lo awm tawh a, mi state khawpuite chu kum za chuang municipality an lo nei tawh a. India var chhak a kan state thenawm Tripura te pawh Agartala khu an municipality khu kum za chuang zet mai a lo ni tawh a, Sangkha Zaria sawmsarih bawr vel a din a lo ni daih tawh mai ni. Chutiang chuan mi khawpui ten nasa taka hman sawn a min kalsan laiin Sanghnih leh sawm khan Aizawl Municipal Council chu din tang a lo ni ta a. Sanghnih sawm panga Corporation-ah hlan kai a ni a, Aizawl Municipal Corporation tiin Councillor te pawh Corporator tih a thlak a lo ni chhoh ta a, hetah hian khawpui dangte umin theih tawpin ANC hian tang a la thin a, Aizawl khawpui faina kawngah pawh tun hma motor sawm bawr vela bawlhhlawh kan paih thin a kha, tunah chuan Local Council te nen a thawk hovin nitin Aizawl khawpui bawlhhlawh pawh hi trip za samnga chuang paih a lo ni ta a, chutah chuan kan khawpui than dan leh fai lawka kan hmasawn dan chu kan hre thei mai awm e. Tin. In sak chungchang te pawh design awm lovin ruahmanna felfai awm lovin Aizawl khawpui hi a thlang nasa a, a zau zel a. Chutih lai chuan building regulation te fel taka siamin hetiang hianin tunah chuan awmze nei takin khawpui hi a lo thlang chho ta a ni. Tin hei. Land Development and Slab Modification kan han tih ang chi, lei vung sawngpawlna leh lei laih chung chang te pawh hi Sanghnih sawmhnih pahnih October thla tang khan dan ken khawh a ni a, tam tak tan chuan hnawksak ni theia lan laiin hetiang te pawh hi hei fur to haw tan tira lei min avanga Chhungkaw tam takin chhiat an tawhna leh nunna hlu tam tak kan lo hlauh tawhna ang chi leh in leh lo tam tak a lo min chhiatna ang chi te hi tunah chuan a lo tlem ta em em mai a. Kha a kan sawi vek seng lo vang a, ANC ina Aizawl khawpui tana a hnathawhna kawng hrang hrang han tar lan ve na hun te hi awm se tha kan ti a, tin, Khawpui dangah chuan kan hmu thin a hei, festival eh ropui tak tak te neiin eh khawpui pualin khatiang khan hun an lo hmang thin a, chung te leh eh service khawpui kan peh zawng zawng te hi mipui hnena puan darhna leh ah service ringawt ni lova mipui ten intihhlimna hun naupang leh thalai leh upa lam thlenga kan neih ve hi eh a tul kan tih vangin Kan Aizawl khawpui Zofa zawng zawng te tana kan Jerusalem hi kum khatah hian hun khat hi chu hman ve hi thain kan hria a. Aizawl mipui mai bakah Zofa ram pawna mi zawng zawng te pawn min hlutpui hle niin kan hria a, a lawmawm. Kan ti tak meuh meuh a ni. Hei sawi tur ka inbuat saih ṭeuh mai a, amaherawh chu ni te sa te hoa kan saih zung zung ang a. Sanghnih sawma AMC hmasa ber inthlan a ni a, Sanghnih pasarih-a Municipality Act te hi lo duan ṭang a ni a, kha kha kan saih nawn leh duh a. Tichuan tun ṭam kan hman zawh mai tura hi Trump thumna kum sawm panga a lo put pumhlumna tur a ni a, hemi chhung hian ANC hian nasa takin state sawrkar zarah leh mipuite zarah hma a sawn a, chumi kan hmasawnna tlem a zawng chu han tarlan ve a thlain kan hria a ni. Tin, kan sawi tel leh duai chu dan kengkawhtu han nih hial AMC hian chhek sawm leh sawisel hi a hlawh ve khawp mai a, amaherawh chu vawiin a lo kal te leh Zoram mipuiin a min hriat pawi tura ka duh a chu thil tha han tih dawn hian sawiselna tam tak karah hian thawh a ngai ve thin a ni tih hi min hriat pawi turin ka duh a, entir nan leivung paih phal loh, bawlhhlawh pawh a hun lo a paih phal loh a nih laiin. Zan khua in darkar sawmhnih pali duty te lo har a, chutah chuan dan pawh chhe engemaw zat te man an lo nei a, in sak dan te, lei laih danah te pawh dan pawh chhia engemaw zat te man an lo nei a, chawitir thin an nei a, chutih lai chuan amc duh khawp lohna hi a ri ring hle thin a, local council te pawh an nih lo theih lo va,

Zo khaw lama awm te aiin ham thatna tam tak kan hmu a ni tih te pawh hi kan pawm a ngai a. Property tax te leh chawi tur hrang hrang kan han chawi thin te pawh hi a ti bik kan ni lo va, khawpui tam takin kum za chuang an lo practice tawh kha tunah hian kan ti chho ve zel a. Chuvangin Aizawl khawpuiah chuan chhiat te pawh a tul ang ang te pawh kan chawi ve ang a. Service pawh kan bei sei let anga chutiang chuanin kan kal chho zel dawn a ni tih te pawh kha min hriatsak turin kan duh a ni. Awle kum sawm panga chhung khan AMC hian kawng tam takin hma sawn a, a hmasa ber te chah khan kei pawh vanei thlak takin ka tel ve a, hei vawinia hian kan Corporator Senior tak tak te an awm a, Fawkam member lo kal te pawh an awm a, tin hei Puro siam hme ta te pawh a vawi khatna atang la tling chho te khan ni an la hria in ka ring a, Thuampuia office nei in kha tiang khan pindan te ping chawp in ah dawhkan te pawh han rem chawp nawk nawk in amc hi tang a ni a, Kumina erawh chuan kan lo phuisui ve ta viau mai a. Tlâng hmasa ber khan aa awm lo a ta awmah siamin Councillor te khan theihtawp chhuahin Chairman leh Mayor te kaihhruaina in hma an lo la a. Vawiinah erawh chuan kan Achievement Aizawl khawpui tana kan tih kha sawi tur a lo awm ve ta nual a, a vai chuan kan sawi seng lo vang a. Thenkhatin AMC hian eng emaw tih ve ni tih ang chi te pawh kha tawngkam a awm thin a. AMC-na a tih ve hi a tam ang reng khawp mai a, a langsarah chuan kan sawi tawh ang khan kan Aizawl khawpui faina kawngah hian theih tawpin Local Council te nen tang hovin hna kan thawk mek a ni. Tin, Building Regulation tha takin kan keng kawh mek a, lei laih lei min leh khatir zawng zawng kha tha taka ken kawh mek a ni a, tin, Licensing Regulation, sumdawng leh thil siamna hmun hrang hrang te licence siamin felfai tak a enkawl mek an ni a, hei hi kan thiltih tam tak zinga a langsar zual a ni a. Tin, asset hi nasa takin tunah hian Aizawl khawpui tan kan phak tawkin siam chhoh a ni a, chuta langsar zual deuh te chu Trump hmasa sanghnih sawm panga atanga kan hmalak tlangpui a kha han sawi ta ila, a hmalam chu a rei deuh hlek tawh a, kan sawi vek seng lo vang a. AMC Multicomplex kan ti a tuikawl south ah khuan AMC Bazar te pawh an ti a, thenkhat chuan nuai sangkhat leh sawmkua panga sawm nga pakua sengin bazar tha tak mai complex tha tak mai kan sa a, tunah khuan an luah tawh a. Dawr pa ngai kan hriatthiam angin Millennium Centre ang chi a kha chawhmeh zawrhna telin he kha tiang chi kha tha tak kan nei a tih Kuala South Local Council te nen tang hovin theihtawpin kan enkawl chho mek a ni tih kha ka na sawi duh a. Tin, AMC Plaza pawngkawnah hian parking-na hmun motor tam tak leng nuaih,

Kan sa a, hei hi Agreement te siamin City Bus Owner Association te nen kan inhlan fel tawh bawk a, City Bus kawng sira ding thup thina kha AMC City Bus Terminal ah bura hi chuan an ding vek tawh a ni. Inthiarna te leh khatiang fel huai tak awmin kan paliana chuan Brig Brigade Field kan tih thin bawng kawnah sawn AMC Sport Complex Eh, chang thum taka sak mek a ni a, nuaih zani sam thum pakua fan hmuh tawh niin MC ina a fan te nen chu nuaih zanga chuang sel a ni tawh a, tunah sawn a duh tan hire theihin eh peih fel thaw khat a ni tawh a, artificial turf te phah tum mek a ni bawk a, che chu Bawngkawn khawtlang te nen thawk hovin eh pi pi pi mawt ang kha kalpui chhoh A ni a, hei kan local council area hrang hrangah hian khatiang hmun bik te kan ei nei chuan amc te nen hian PP Pimawt ang hian kan thawk ho the ni tih te pawh kha kan sawi leh duh bawk a ni. Ten garbage fencing kan ti a, bawlhhlawh kawngko leh kawr kama kan paih liam nasa lutuk dan nan hian hmun tam takah lenin kan hung a, hei Hei hian kan bawlhhlawh pawh a tipung nasa a ni. Bawlhhlawh chu paih pun a ni an ti a, eh kan han paih tak tak a, tunah chuan ah motor pakhat phur tur pawh hmu mang hmu ngai mang lo veng khan motor pahnih pathumah pawh an bawlhhlawh lo leng ta lova, hei hi kan kawngkam te leh kawrkam te hmun tam tak AMC chuan garbage fencing project hmangin kan hung tawh a ni. Tin, ANC Eco Park zo nuam ah khawn kan nei a, hei hi lo la zut kal ve ngei bula thain ka hria. A hmun pawh nuam khawp mai a, ram hnuai nuam tak mai, thing tam tak la dinna leh picnic ang chi te pawh tih theih a, tin, hotel cottage ang chi, room cottage panga a awm a, chung atang chuan thlatin. E nuai khat leh sanga revenue hmuh thin a ni bawk a, e chute pawh chu kan chhuang ve em em a ni. Tin, ai lawngah Eco Park kan nei bawk a, hei hi nuaihza paruk leh point sawm point pakhat pariat chengin e sak zawh ta a ni a, tunah hian e hman tan theih Tura ruahman mek a ni bawk a, tin, tuna kan kawng eh kan project kal mek ah chuan Treasury a eh Salai eh Tuikual South nena inkar, Treasury bazar tih te paw'n lam thin a kha eh eh step mawi tak mai siam turin AMC chuan hma a la tan mek a, tunah hian hla tan mek a ni a, reilote ah zawh kan inbeisei a ni. Tin kan hmasawnna ka sawi tawn khan Trump hmasa khan a hmasa ber aiin nasa takin hma an la sawn a, kumnga chhunga kan hmasawnna tlangpui hi Aizawl mipuiten min hriatpui ve se kan duh a, kan chhuang ve em em bawk a ni tih kha kan sawi duh a. Chumi hma chuan. Hei tûn Trump hi kan vân duh ai a, Covid avângte leh Central sawrkârin a harsatna hrang hrang a tawh avângtein vân duaina tak mai kan nei a. Sânghnih sawmhnih leh sawmhnih pakhata khân Central aṭangin Finance Commission grant hi chêng nuaih sânga zakua sawm ruk pakhat leh sângnihzanihsawmhnih, Nuaisanga zakua samruk pakhat hmuh a ni a, kum khat chhungin kum ila erawh chuan Central atanga kan fan hmuh hi kum a fan tura kum thum chauh kan hmuh tak avangin nuaisang khat sawm sarih pariat chauh kan hmu a. Hmun anga thena hmun khat vel kan hmu a ni. Chuvangin Local Council-te bik takin hmasawnna hnathawh tur a van tlem ve pawh kan lo ti a ni maithei a. Trump hmasa an hun tawp a, nuaihsanga zakua nuaihsa ruk dawn Central atanga tanpuiin a lo kal laiin tun kan Trump-ah hian nuaihsang khat leh sawmsarih pariat chauh mai a lo lut a. Chuvangin. Kan duangin project lian pawh a thar kan ti thei lo a ni tih te pawh kha min hriat pui turin kan hmuh bawk. Chumi chung zawh chuan keimahni own source revenue kan hmuh hi a thlang ve khawp mai a, chute chu tlangpui han tar loh ila Trump hmasa tawpah khan property tax hi nuaih za thum sawmhnih pali hmuh a ni a. Hei tur financial year hi a la zawh loh avangin financial year kal ta kha kan seng a, sang hnih sawm hnih pali leh hnih nga nikum financial year ah khan property tax nuai za thu sawm hnih pali kan hmu thin a kha nuai za ruk sawm sarih pakhat ah kan chho hei hi a lawm awm kan lawm a a let aiin kan pun a hit tam a khatiang khan Kan source hrang hrang hi Josat rawnga truck terminal tih te, Joshua-nga bus terminal tih atang te hian pawisa luahman leh parking kan hmu bawk a, khatiang khan shop licence ah pawh hian tun hmaa tlak hmasa nuaihsawm thum pahnih hmu thin khan nuaihsawm sarih paruk ah kan kai chho A advertisement an hawr dingah hian Trump hmasa khan bul kan lo la tan vak hman lo a, nuai khat leh sing sarih leh sang khat zali kan hmuh laiin tunah erawh chuan nuai sawm ruk leh sing ruk sang kua hmuh a nei a. Tin, Building Regulation Free-ah hian nuai sawm ret pathum hmuh A nei a, a hma chu nuaih sam li pali a nei a, khatiang khan pachen te tah te pawh nuaih kua leh tih nuaih sawm dawn lai kan hmu a ni. Tin, Parking ah hian Aizawl City Peak ah hian Trump hmasa hun hnahnung lamah khan nuaih sawm nga leh sing thum sang khat hmu a ni a, Human I erawh chuan kan officer te thawktute thahnem ngainaiin nuaih sawm nga tang khan nuaih za sawm ruk pathum a. Kan revenue hi a chho tawh a ni. Hetiang khan AMC Plaza pawng kual atang te, tin AMC Multi Complex tui kual atang tein revenue engemaw zat kan hmu a. Helaia Kan hmuh zawng zawng tling khawm phei hi chu a tam ve tawh khawp mai a, Nuaisale leh Sawmparuk chhoa kha kan hmuh total a vai grand total kha a lo ni ve ta a ni. Chuvangin AMC hi kan bul tanna te kan ngaihtuah chuan vawiin neiah Aizawl khawpui tana a set Rawngpui tak tak kan hmu chhiah te leh Aizawl khawpui tana service kan pek te hi thawktu Ate ber atanga lian ber thlengin Commissioner ho an thawh rimna te, Incorporator ten an bial theuha thahnem ngai taka an thawh na te hi a takin mipui la zar kan zo zel a ni tih kha kan sawi duh a. Hei a bik takin vawinia faina kawngah hmanasa takin kan la hlawm a. Kohhran ang te, yma ang te, NGO hrang hrang ang te, MHEP, Local Council kaihhruaina in Local Council tina leh veng tina theih tawng kan chhuah a, lawmman la hetih zat mai kan han awm thei te hi ANC chuan a chhuang tak meuh a, India khawpuiah faina an kalpui nasa a. Chuta a ti tha ber pawl kan han nei a, North East ah phei chuan kan tih that avanga mi hriat hlawh kan nei a, tin kan sawi duh pakhat kan chhuan em em a chu kan thawh chhuah kha kan sawi zur zur a, India ram khawpuiah revenue hmu tha kan nih avangin lawmman incentive, bonus, ang kha vai bel chhe sawm nga State sorkarin a dawng nghe nghe a, chu chuan AMC building pawh tunah sawn sak that leh mek a ni a, tha viau tawhna chungin vertical extension leh a sir lamah te chang tlung zawkin tunah sawn ngha tam mek a ni a, a chhungah parking te shopping mall te a awm ang a, bank ringawt pawh pahnih a awm ang a. Khatiang kha Municipal Cooperation hi eh nasa takin Aizawlah hian hma sawn a, hei hi kan vaia thawra a ni. Local Council te tel lovin ANC hi eh enge ni eh hnathawh a harsa em em a, Local Council kan nei te hi khawpui dang an nei ve loh a nih vangin kan vannei hle a, Grassroot level a mipuite dawr thei. Kan han nei hi Local Council sawmriat pasarih kan nei te hi kan inpui chu AMC a ni tih hi theihngilh lo rengin a tha in ka hria a, veng bil rilru te hi VC atang khan kan lo la puna em em a, tuna Aizawl day Mayors Cup, Futsal Mayors Cup ang chi te pawh hi bial uat anga kut kan benho na tura ruahman a ni tih te pawh hi kan sawi nawn duh a. Heta players rawn pel zawng zawng te, local council tha leh sumthawhtu zawng zawng te chungah pawh lawmthu ka sawi a ni. Awle ka duh tawk dawn anga Vawimeia Aizawl day rawn hmangtu zawng zawng te, lawm a natu zawng zawng te, tin hei stall hrang hrang a tihhlawhtlinana rawn siamtu te,

Pu Chairman, Municipal Commissioner a MC, Pu Lalrineng a sailo Mayor, a nupa leh a thawkpui te, Vawiina Corporator rawn kal te leh MC thawktu leh Vawiina a ward tawng tur leh mipui rawn kal khawm zawng zawng te Aizawl Day Sanghnih Sawmdit paruk hual in chivei kan buk leh cheu a. Hei tuna an sawi ta ang khan. Tlawmman leh award an sem tura hi kan nei deuh nual a, a zatah pawh hian sumkua ai tam hret a nia, chuvangin i theih ang tawk a, kan tih chak te pawh kha tum ila. Takinah a lawmman dawk tur kha he lamah hian lo chho a, helai hian lawmman lak a, he lamah hian chhuk leh tur a ni a, a inhlan lai tak khan thla an lo la thin dawn a, khalai tak kha thla latute kha lamah han Tlem a han ngai chang deuh ila a chhan chu tih nawn leh mai mai te a har dawn a ni. A then chuan kumkhua kan duh tur te pawh kha a nih ka ring a, chuvang chuan kan lak lai tak khan hmanhmawh vut a la thut a tlan daih lo khan felfai deuh hlekin camera man te han melh deuh zauh te kha han tum ta ila tha in ka ring a. Hei kan lawmman hi kan khuallian ina a sawi zingah khan. Lo man sem tak hi AMC hna hian a lo tel lo a, chuvang chuan kan an sem pawh khan tlem a kan lo che phelh deuh emaw, aah AMC hian an pe kim lo deuh a ni, in lo ti i dih pawhin a hnuah te enge thu rawn tha leh a kim lo te han in hrilh kha ih kan welcome reng a, ih lo tih kim te a har a, Aizawl te hi a lo zau ve tawh a, chuvangin ih Lo tih hmai emaw eng emaw tih fel tawk loh kan neih chuan he min hrilh kha kan han beisei bawk a ni. Lawmman kan pek tur te hi AMC ina kan mipui pawina min hriat lar em emna faina kawnga hnathawk tha te pawl leh mimal thawk tha hemi ah hian he local council hrang hrang atang te chutiang mi chu invengan awm em tiin he An hming te kan han dil khawm a, chunga kan han dawn khawm te chu an ni a, tin chu bakah hei Sanitation Office tuk tin Aizawl phiat fai thin an awm a, an ni atanga a thawktu tha te kha kan pe dawn bawk a, tin e Aizawl ina kan hmelhriat em em bawlhhlawh khawn ah hian a tihlawhtlingtu pawimawh tak mai chu a khawnna motor khalh tu te an ni a. Chung zinga kan han en dik a, i an felfai in an tha em em vek na in sawm te kan han thlang chhuak a, an vai a pek kan duh a, ama erawh chu a vai hi a daih thin lo avang in i vawiinah chuan sawm kan han pe dawn a, mi dang khan tha lo tih na ni lo in kan in ruam han dan a nih vang a ni. Tin chu bak ah Aizawl Day Award kan han ti a. Hei hi i ka kan sawi fiah lawk anga Organising Committee ina an han sawi danah kan han rel danah chuan hemi nikum Aizawl day hnu lam atanga vawiin vawiin tak chu a theih lo anga a chhan chu inruam han te ngai avangin kar hmasa ang vel thlenga Aizawl a cheng hemi Mizoram pawn national level leh international level a Aizawl mi hming lo chher leh hming tha kan hriat theih chin chin leh local council te pawn min han beng var a kan han khawnkhawm theih chin chin te khatiang kha ngaihhlutna thil pek kan pe dawn a chu chu Aizawl day award kan han tih chu ni a intihsiakna leh pakhatna pahnihna lampang kha a ni lo a kan hriat theih ang chin zawng zawng kha kan ngaihlu a ni tih lawmpuina kha kan pe dawn a ni. Chuan Local Council Programme Sheet ah khan faina lawmman ang deuh khan a rawn lang a, amah erawh chu Local Council bik tak a lawmman kan sem tur hi chu AMC hnuaia Local Council hrang hrang a a tha thlan chhuah kawng hrang hrang entir nan bawlhhlawh paih leh khawn chungchangah te, tin faina kawnga an veng chhunga hma an lak danah te Tin, chu bakah AMC in a hna kan thawh hrang hrang, Building Regulation te kan nei a, Site Development Regulation te kan nei a, tin inkhuakhirhna hrang hrang leh thil hrang hrang kan nei a, chung zing chung hrang hranga AMC in hma a lakna lo bawh zui a lo thlawp tha te leh chu mai bakah khatiang AMC ina kan han tih tir pawh ni em em lo, anmahni initiative a Local Council Inah hma eng emaw taka tha taka an lak an mahni lo ngaihtuah chhuah khatiang ang zawnga hmalakna tha an neih te khatiang kha kan han khawn khawm a, chung zing atanga Local Council tha hei chu i pakhatna atanga sawmna kan han siam a, lawmman te pawh a pawisa te pawh a inzat lo deuh hlek dawn a. Kha kha hi kan lawmman siam dan chu a ni a, lawmman hian citation leh pawisa fai kha a keng tel zel a ni tih pawh kha kan pawng ta ila, tikhan he Pizo Numi kawtah a hun awm leh sela anin a rawn puang ang a, tuna kan sawi tak ang khan he kan corporator te kan mayor leh tuina helai hmun min rawn hmanpui tura he rawn thu chho te an ni ten lawmman te min sem sak min hlan sak dawn a ni tih kha kan sawi ang e. Awle, hun rei kan la tawh dawn lova, a word kan sem zawh hi chuan first session a thaw khatna chu kan zo dawn a, ih vawiin atana lawmna hi kan la duh tawk dawn lova, Darli atanga zan dar sawm thleng hian rimawi te, zai leh talent hrang hrang hmangin helai hmunah hian hun nuam leh hlimawm tak kan la hmang chhunzawm dawn a, Chuvang chuanin helai hmuna lo kal khawm te chu kan hun hman tur hi min lo tlang au pui turin kan sawmin kan ngen nawn tak meuh meuh che u a ni. Vawiinah hian award hi sawmkua chuang kan sem dawn a, a hmasa berin Aizawl Day Award kan sem ang a. A kal dang tur kha chu kan chiang tawh in ka hria a, thla kan lak hunah kha kan hmanhmawh thin a, hmanhmawh lo vil a, thlalak hi a hlu thin a, chuvang chuan in award kan dawn zawh ah khan kan camera man te uluk deuh in kan en ang a, khang khan na kin atan a hla dar that tur te a ni thin a, chu chu lo ngai pawimawh tur in kan ngen nghal bawk che u a ni. Leh hmasa ber in ka sawi tak ang khan Aizawl day award kan sem ang a,

Ming leh veng ka rawn lam zel dawn a ni. Awle, a hmasa berin Pu Ar Lalrawn-a electric veng, Pu Ar Lalrawn-a electric veng. Khawngaihin mipui ten an lo kal chhung hian kut lo peng ziai leh la. Pu Ar Lalrawn-a hi kan hria takin Padmasri Award kum sang hnih leh sawm hnih panga khan Literature and Education-ah a lo dawng a ni. A nih hi Mizo pa kan neih zing a, kan ngaihhlut em em a ni. A lawm nan ka din lo beng nan leh teh ang. A dawt leh hian Doctor Eric Zomoya, Doctor Eric Zomoya Mission Veng Thlang. Doctor Erica hi mah rawn kal thei lo va, ani hian Excellence in Public Health Leadership and at Healthcare System Strengthening Award kha a lo dawng a, vawiinah hian a hmel a rawn lang thei lo ani. A pathumnah hian Danny Gilwat thluangah ITI. Anih hi kan hriat theuh angin arm wrestling lama Mizote min ti hming tha em em chu a ni a, nikum lama a award dan hi Undisputed eighty kg Champion of Indian arm wrestling kha August ah khan a dawng a, tin Silver medal eighty kg category ah khawvel pu hmua pa kan nei ah khan a lo dawng bawk a ni. Doctor Zoramdin Thara. A lo kal mek e. A nih hi MZU lamah hian Mizo Department ah a thawk mek a. A nih hian National Award to Teacher for Higher Education kum sanghnih leh sawmhnih panga khan September ni nga ah a dawng a ni. Kut an zauh a, kan lawm e. A dawt leh hian min semsak turin Pi Bile Lawngpui, Executive Corporator ANC, lo lawm leh ila. Pu LR Sailo Venghlui a ni pawh hi a rawn kal thei lova, ani hian Public Relations lamah, Lawm an hlu tak a lo dawng a. Bharat Ratna Doctor Bhupen Hazarika National Award kum sanghnih leh sawmhnih panga khan For Promoting Unity Through Communication hi a lo dawng a, vawiinah hian amah rawn kal thei lo a ni. A dawt leh hian TV lalhmangaih Nursing Officer Civil Hospital a nih hi veng hnuai a ni. Pivilal hmangaih hian National Florence Nightingale Award kum sanghnih leh sawmhnih panga khan May ni sawm thunga a dawng a ni.

Shawn hi National Level Bike Racing Championship MRF Motor Grip Supercross ah Mizoram atanga tel awmchhun niin Private Expert Class All India Rank ah pathumna a ni. A dawt leh hian Grace Rimpari Hauzel Khatla.

Jonathan la rawn bawl a, an hming hi kan la mawlh mawlh dawn a, tuna kan ko chhuah tur ho hi an ni ho hi South Asian Football Federation Futsal Championship kum sanghnih leh sawmhnih paruk silver medal la tu te an ni. Jonathan la rawn bawl a a ni a, in a dawt leh hian Vincent la tluang zel a tlang nuam. Ke Roluapuia.

Isaac Lalchhuan mawi aw heta hi pute kawk ah lo kal e khawngain a thlang lam atangin aw ka aw alo inpik tlat mai aw he lam atang hian rawn kal mai se a pawilo pawilo step ah khan anih hi kan hriat theuh angin cycling lamah ah kan hriat ropui tak kha Mizote min ti hming thatu anih Isaac Lalchhuan mawia Chanmari.

Ani hi kum sangni leh sawmhnih panga a Miss Grand India First Runner Up a ni.

Ani hi FMSCI Indian National Motorcycle Racing Championship kum sangngi leh sawmhnih panga ah pahnihna a ni. Linda le Lawmpui Tuikhuah tlang. India's Most Prominent Food and Hospitality Award kum sanghnih leh sawmhnih panga khan a dawng a ni.

Award min hlansak turin, chawimawina min hlansak turin kan Mayor zawng tak Pu Larin Enga sai lo, sai lo khawngaihin lo ding chhuak se. Local Council tha kan chhuah zinga lawmman pakhatna dawngtute chu Laibui Tlang an ni. Lawngman pakhatna hian cheng sing sarih an dawng dawn a ni tiin thuziak mawi tak mai hlan tel an ni dawn bawk a. Laipui tlang atanga lo kal midang kan awm chuan khawngain kan thut hmunah lo ding ila lawngman kan dum chhung hian. Laipui tlang Local Council te kan lawmpui tak zet zet che u a ni. Lawmman pahnihna dawngtu te chu Zemabawk Local Council te an ni a, lawmman pahnihna hian chengsi nga leh thuziak an dawng dawn a ni.

Kan Mayor chungah lawmthu kan sawi e. Parukna atanga sawmna hi sem turin Deputy Mayor Pu R Thanglura khawngaihin kut bengin i lo lawm ila. Lawm an parukna dawngtute chu Bungawn Local Council te an ni. Chawi awmtu dang hi kan awm em aw bung kawn lam chuanin kut pen lam kha kan uar deuh deuh dawn a ni. Lim en te kan lawmpui a che u. Aw milo ngaidam ula bung kawn a ni a. Lawmman pasarihna dawmtu te hi Zuangtui Local Council te an ni. Zuangtui lam kan awm em aw. Bakah hian citation mawi nai tak mai kan buatsaih hi an dawm tel bawk a ni. Lawmman pariatna dawmtu te chu Nursery Local Council te an ni.

Ngawman Pakuana dawngtute chu Zotlang Local Council te an ni. Zotlang lam kan awm em aw? Aw, saw a hnung lamah sawn aw a then chu chhuat ah ten thu in kan hria kan lawm. Local Council lawmman kan sem hnuhnung ber tur chu. A dawngtute hi Khatla South Local Council te an ni. Kan siam chu Khatla South in an dawng ang a, ani hi sawmna an ni. Tichuan Award Award dawngtu zawng zawng te, chawimawina dawngtu zawng zawng te tumah lo haw lo ila, a tawpah hian huhova thla lak tur a ni a. Tinei leh. Garbage vehicle drivers te nena chawimawina kan hlan dawn a ni. A hlan turin P. Veronica Valenciatpuii Colney Assistant Architect KMC khawngaihin lo ding chhuak se.